Helo i chi gyd a croeso i'r ddarlith. Yr Athro Iwan Morris ydw i. Dwi'n athro yn Adran Hanes a Hanes Cymru yma yn Mhrifysgol Aberystwyth. A be dwi am siarad efo chi amdano ydy dyfodol y Fictoriaid. Sut oedd y Fictoriaid yn meddwl am y dyfodol? Sut oedden nhw'n meddwl am debyg i beth fyddai pethau nawr? Rydyn ni. Dewch i ni gychwyn drwy edrych ar y llun yma. Um, llun ydy hwn gafodd i'w wneud yn 1828, felly mae o dipyn bach cyn cychwyn swyddogol y cyfnod Fictoraidd, fel petai ond mae'n ddigon agos at yn pwrpasau ni. Um, un o gyfres o gartwnau ydy o, wedi'w dylunio gan ddyn o'r enw William Heath, a nifer o gartwnau fel yma, gyd efo'r un teitl, Gorymdaith Dysg, The March of Intellect. Um, fel dwi'n siŵr, ni'n fod yn amlwg i chi, uh, cartwnau dychanol di'r rhain. A be mae Heath yn ei wneud yn y cartŵn yma, fel yn y cartwnau eraill, ydy gwneud hwyl am ben y syniad o'r dyfodol. Mae'n cymryd golwg ar dechnolegau newydd oedd ar fin cychwyn bod o gwmpas yn ystod y cyfnod yma, ac yn gwneud hwyl am y sy- dros y syniad, ond dyma be mae'r math y math o bebo- pethe ma' pobol nawr yn dweud sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. 1828 cofiwch felly, jyst o gwmpas amser cyfnod y y Rainhill Trials pan ddaru'r trên stêm a roced, ennill y frwydr i fod y trên yn cael ei ddefnyddio ar y rheilffyrdd. Felly, dewch ni weld beth sydd fan yma. Da ni'n gallu gweld, wel, da ni'n gallu gweld ceffyl yn rhedeg hefo stêm. Uh, da ni'n gallu gweld pob math o beiriannau stêm o'n blaenau ni. Uh, mae yna falwnau a pheriannau hedfan gwahanol i'w gweld. A mae'n hoff ddarn i o hwn ydy'r tiwb mawr yna yn y canol. Dwi'm yn siŵr os 'dach chi'n gallu darllen be' mae'n ddweud ar y ar ochor y tiwb, ond be' mae'n ddweud ydy y Grand Vacuum Tube Company, direct to Bengal! A mi fe- welwch chi ddynion a merched wedi gwisgo yn y dull dosbarth canol gore, i gyd yn cywio i fyny i fynd i mewn i'r tiwb, mae yna gerbyd yn mynd mewn, a, a'r syniad wrth gwrs, maen nhw wedi cael eu gwibio ar hyd y twnnel yr holl ffordd o ganol, ganolfan a ymerodraeth yn Llundain, draw i ffwrdd i Ben Gâl. Ac os sbïwch chi ar ben y bryn i fyny i'r chwith. Os da chi wirioneddol ar frys, da chi ddim hynod eisiau mynd ar y Grand Vacuum Tube Company, mi fyddwch gael eich saethu i'ch ni ble bynnag da chi am fynd. Fel fi'n gwneud, dychan ydy hwn, gwneud hwyl am ben syniadau dyfeiswyr y cyfnod. Mae hydd. Um, ond ar yr un pryd mae'n werth cadw mewn golwg yn, yn lle, does da ddim pwynt dychanu pethau nad ydyn nhw yn bod fel petai. A mae mwy na lai popeth sydd am nyllur, mae hyd yn o'd y Grand Vacuum Tube Company, wedi'u selio ar dechnolegau newydd oedd yn cael eu datblygu ar gychwyn y cyfnod Fictoraidd. Felly dyna be dwi am wneud yn y ddarlith fach yma. Edrych ar sut oedd y Fictoraidd yn meddwl am y dyfodol ac edrych, mae'n fawr, ar y ffordd ar y nhw ddyfeisio ein syniad ni o'r dyfodol. P- pwynt cynta yna ydi, y y Fictoriaid ydi'r bobol gynta mewn ffor i ddyfeisio'r syniad o gynnydd. Mae hyn i'w weld mewn syniadau ynglŷn â'r byd naturiol, mae gwyddonwyr Fictorian yn gweld y byd naturiol naturiol fel rhywbeth sydd yn datblygu, rhywbeth sydd yn newid o un peth i beth arall, yn hytrach na fel oedden nhw'n dueddol o feddwl cyn hynny fel rhywbeth oedd yn static, oedd yn oedd yn bod yr un peth drwy'r amser. Um, dyna be welwch chi'n y llun. Llun o beth yn cael ei alw yn nebular hypothesis. Ydy hwnna. Dyma sut oedd pobl yn ystod y cyfnod Victoriaidd yn, yn meddwl fod system yr hael, er enghraifft, wedi datblygu. Ac yn yr un modd yma, natur yn datblygu, mae'n cael ei gymryd yn ganiataol, felly os di natur yn datblygu, os di natur yn cynnyddu, Wedyn mi ddyle cymdeithas wneud yr un peth. Felly, mi ddyle cymdeithas newid. Dio ddim i fod yn statig, mae fod i newid, mae fod i ddatblygu. Ac allan o'r syniad yna o gynnydd, mae'r syniad newydd yma o debyg i beth ddyle'r dyfodol fod yn dod. Y Victoriaid sy'n datblygu'r syniad sydd yn syniad amlwg yn ymddangos i ni, fod y dyfodol yn mynd i fod yn wahanol i'r presennol, ac yn wahanol mewn ffyrdd oedd yn bwysig. Bydd, y byddai'r dyfodol, os liciwch chi, fel gwlad wahanol. Ac mi oedd y Victoriaid mewn pob math o ffyrdd drwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn hoff iawn o ddychmygu debyg i be fyddai'r dyfodol, a debyg i be fyddai fory yn edrych. debyg i be fyddai pethe, yn arbennig erbyn diwedd y cyfnod, debyg, debyg i be fyddai pethe mewn can mlynedd arall, na'r math o gwestiynau. Roedd meddylwyr, nifer o bobl Victoraidd yn licio i'w ystyried. Ac fel yr llun ar y cychwyn, llun dychanol Heath yn awgrymu, dyfodol wedi'w yrru gan dechnoleg, fyddai dyfodol y Fictoriaid. Mi oedd y Fictoriaid yn gweld technoleg, technolegau newydd fel pethau oedd yn mynd i gynhyrchu dyfodol newydd gwahanol. Um, ac mi oedden nhw'n gweld hyn yn dechrau digwydd o'i blaenau nhw yn barod. Uh, hefo dyfeisiadau newydd fel y telegraff trydanol er enghraifft. A pethau fel yma'n hyrwyddo'r syniad o ddyfodol gwahanol. Yym, meddyliwch am eiliad, beth oedd y telegraff yn ei olygu i'r Fictoriaid? Mae'r patent... mae'r patent telegraff cyntaf yn cael ei ar- arwyddo reit ar gychwyn y cyfnod Fictoriaidd, yn 1837, un o'r pethe ola' ma' William y Pedwerydd, y brenin blaenorol, yn ei wneud cyn marw, ydi arwyddo'r patent am y am y telegraff. A mae'r Telegraph yn wirioneddol chwyldroadol. Cyn y Telegraph, mae negeseuon, mae gwybodaeth yn gallu cael ei yrru mor gyflym a mae person yn gallu mynd ar droed, ac yn ceffyl, yn goets fawr, mae'n llong. Dyna pa mor gyflym y medr gwybodaeth deithio, medr negeseuon fynd o un rhan o'r byd neu o un rhan o'r wlad i'r llall. Hefo'r Telegraph yn sydyn dach chi'n gallu gwneud pethau ar amrant. Dach chi'n gallu gyrru neges o Lundain i Aberystwyth mewn clic o'ch bysedd, mwy neu lai. Ac mae'r gallu yna yn trawsnewid y ffordd mae'r Fictoriaid yn meddwl am amser, ac yn tra- ac yn trawsnewid y ffordd mae'r Fictoriaid yn meddwl am ofod, pa mor fawr ydy'r byd, pa mor hawdd ydy symud o gwmpas ac i gyfathrebu ar draws y byd. Mae'r Telegarth yn trawsnewid pethau fel yna. Felly wrth feddwl am y dyfodol, be mae'r Fictoriaid yn meddwl amdano fo ydy dyfodol sy'n cael ei wneud drwy feddwl, wel, os y Telegraph beth nesaf, fel petai, y dyfodol wedi'w greu allan o elfennau o ddiwylliant materol cyfoes. O, ni'n ni wneud, os dwi'n chi drwy brojectio y Telegraph a'i bosibiliadau i mewn i'r dyfodol. A mae'r Fictoriaid, dosbarth canol, yn heidio i lefydd fel y Royal Polytechnic Institution, dyma be welwn ni yn y llun fan yma, ac yn mynd yno i weld gweledigaethau o'r dyfodol oedd ei ddod. Um, fath o sioe dechnolegol oedd y Royal Polytechnic Institution. Mi agorodd o'i ddrysau ar Regent Street yn Llundain yn 1837, pobl yn talu swllt wrth y drws ac yn mynd i mewn yn llythrennol mewn i weld y dyfodol. Felly dyma chi yn y neuadd fawr, y Polytechnic fan yma, um, mae yna danciau o ddŵr a modelau o longau yn mynd nôl a mlaen arnyn nhw. Mae yna beiriannau a theclynnau trydanol o bob math o cwmpas chi. Mi welwch chi reit yn y cefn, mae yna mae yna gloch ddeifio, a mi fedrwch chi dalu ceiniog ychwanegol i fynd i mewn i'r gloch ddeifio a mynd i lawr i waelod tanc o ddŵr. A mae yna ddeifiwr yn y tanc o ddŵr yn chwifio i lawr na chi hefyd. Mynd yna i weld y dyfodol oedd pobl. Ac mewn llefydd fel yma, ac mewn llefydd eraill hefyd, mi oedd siarad am y dyfodol, dychmygu be medrai dyfeisiadau newydd, darganfyddiadau gwyddonol newydd i'w wneud, mi oedd siarad am y dyfodol yn dod i fod yn rhan o eirfa bob dydd gwyddoniaeth a dyfeisgarwch. Prin medrwch chi ddarllen am drydan, dwedwch. yn yr un wyth pedwar degau neu'r un wyth pum degau, heb i'r awdur ddweud wrthych chi be fyddai'r darganfyddiad newydd yma'n ei olygu am fy, o, o safbwynt bywyd yn y dyfodol. Yn y Royal Polytechnic Institution, er enghraifft, mi oedd pobl yn mynd i weld beth fel hwn, y Monster Coil, Monster Coil Professor Pepper. Ydy hwn, y coel anwythio anferth. A be' mae'n neud ydi cynhyrchu trydan o cynhyrchu lot o drydan. Ma'r monster coil yma'n cynhyrchu sbarc o dry- sbarc o trydanol roedd yn ddau ddeg naw modfedd o hyd. Nawr gynna i declyn bach fel yma'n hyn, ddim cweit mor fawr â'r monster coil a mae'n cynhyrchu sbarc o o ryw fodfedd o hyd. Sy ddim yn swnio'n lot, ond ma'r modfedd yna'n cynhy- yn yn yn golygu fod 'na foltedd o ryw bedwar deg, pum deg mil o volts ar draws yy ar draws y y gap, lle meddyliwch chi am faint o faint o foltedd sydd angen er mwyn cynhyrchu 29 modfedd o sbarc. A mynd i weld y dyfodol. oedd y Fictoriaid pan oedden nhw'n mynd i lefydd fel yma. Mi fyddai'r dyfodol wedi wneud allan o declynnau fel y Monster Coin, mi fyddai goleuadau yn cael ei wneud, yn cael ei gwneud efo'r sparks a pethau, a pethau fel yna. Ac mi oedd hyn i gyd yn helpu gadarnhau ffydd y dosbarth canol Fictoraidd. Mae'n cynnydd, mae'n gwellhad. Dyna, dyna un o'r pethau oedd y Fictoraidd oedd yn, yn meddwl oedd yn arbennig amdanyn nhw, a'i diwylliant. Mi oeddan nhw'n ddiwylliant oeddan cynyddu, oedd an gwella. Ac mi oedd mynd i sioeau fel sioeau y Royal Polytechnic yn fodd o gadarnhau ffydd nhw. Dyma'r pethau oedd yn mynd i wneud y dyfodol Fictoraidd yn ddyfodol gwahanol ac yn ddyfodol gwell. A mi fedrwn ni weld hynna unwaith eto yn y cartŵn yma. A cartŵn allan o'r Almanac y Cylchgrawn Dychanol Punch am 1882 oedd hwn, a felly wedi i'w gyhoeddi ddiwedd y flwyddyn gwmpas Nadolig 1881. The Coming Force, Mr Punch's Dream ydy'r testyn, um, a breuddwyd am drydan, a golau trydan yn benodol, welwch chi fan yma. Lle Dach chi'n gallu gweld Mister Punch yn casglu, yn cael ei freuddwyd lawr ar y waelod yr ochr ochr dde, um, a pethau trydanol sydd o gwmpas. Mae chi'n gerbyn trydanol efo dynamo trydanol ar ei ben o, a golau trydanol anferth ar, ar, ar ben y dynamo. Mae yna dylwydd teg trydanol yn hofran o gwmpas bob man. Um, a sbiwch yn y gornel chwith fan yna, dyna chi'r gorffennol, a glanhau o'r simdde, a dynion nhw i gyd yn cael eu i gyrru i ffwrdd gan, gan drydan y dyfodol. Um, fedrwch chi ddim darllen y sloganau ar y cartŵn, mi welwch chi'r gwartheg na fyny ar yr, ar yr ochr, ochr dde. Um, be mae'n dweud fan yna di, frozen beef from Australia, re-vivified by electricity, hynny yw, syniad y bydde gwartheg yn cael ei rhewi i groesi, i groesi dros y môr, fod yn ffres pan nhw'n cyrraedd, yn cael ei, cael ei dod nôl i fywyd drwy drydan, ac wedyn wrth gwrs yn syth i'r lladdfa. Ni welwch chi rwyau a lawr ar y gweilod. Turkeys hatched by electricity, mae'n dweud lawr fan yna, cofiwch, dolig ydy hi, lle mae yna, felly mae yna, mae yna angen am dwrceuod. Felly dyma chi ddelwedd arall o'r dyfodol, trydanol, golau, llachar, roedd y Victoriaid yn breuddwydio amdano fo. Ac erbyn diwedd y cyfnod Victoriaidd, erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mi oedd yn ymddangos i bobl fod bob math o bosibiliadau technolegol newydd ar fin ymddangos. Ac fel o'n i'n dweud, yn arbennig ar ddiwedd y ganrif, mi oedd pobl yn meddwl, na lle oedden nhw yn flwyddyn 1900, debyg i beth fydde pethau yn y flwyddyn 2000, neu dim ond canrif arall i fynd. Ac yn breuddwydio am bethau fel yma. Llun o'r Almaen, yr un Theatr am Iâr, 2000, theatr yn y flwyddyn 2000, a os dych, edrychwch i weld beth sy'n mynd ymlaen yn yma. Os ydych chi'n siarad dros bellter, gafodd y telefon i ddyfeisio'n 1876, pam na fedrwch chi yrru lluniau, a lluniau byw, lluniau symudol, dros bellter hefyd. Um, bron yn syth ar ôl i'r telefon gael ei ddyfeisio, mi ddechreuodd dyfeisiwr siarad am ddyfais newydd oedd ar fin gael ei ddyfeisio y telectrosgôp, a dyna'n union be oedd y telectrosgôp yn mynd i'w wneud, fe oedd o'n mynd i fod yn ffordd o yrru lluniau dros bellter, a dyna beth sy'n digwydd yn y llun yma. Mae gennych chi'ch grŵp o bobl dosbarth canol yn eistedd o gwmpas yn i'w stafell fyw, maen nhw gyd yn dal telefonau i'w clustiau er mwyn er mwyn clywed y gantores opera i ffwrdd yn y theatr rywle yn canu, a maen nhw'n gallu gweld hi hefyd. Mae yna gamera, mae yna mae yna delec- delectrosgôp ganddyn nhw, felly maen nhw'n gallu gweld a chlywed dros bellter drwy fodd trydan. Ac mi oedd rhai pobl yn mynd hynod yn bellach, os da chi'n gallu gyrru lluniau drwy'r i- drwy'r ether fel petai, pam na fedrwch chi yrru meddyliau yn uniongyrchol? drwy yr eithr hefyd. Mae gennych chi fe- yrru meddyliau yn uniongyrchol o un meddwl i'r llall drwy fodd trydanol. Felly trydan oedd y dyfodol, Victoraidd. A hedfan! Trydan a hedfan, dyna be oedd, dyna be oedd bywyd y dyfodol cyn belled oedd y Victoriaid, dan sylw. Um, Ac mi oedd hedfan a be oeddech chi'n gallu gwneud petaech chi'n medru rheoli yr awyr yn bwnc llosg iawn erbyn diwedd y ganrif, yn enwedig yng nghyd-destun poeni am ryfel Ewropeaidd newydd. Ac mi oedd pawb, wel, bron pawb, erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn meddwl y byddai 'na ryfel Ewropeaidd yn digwydd o fewn yr yr ychydig ddegawdau nesa. Doedden nhw ddim o hyd yn cytuno rhwng pwy fyddai'r rhyfel, weithiau rhwng Prydain a Ffrainc, neu Prydain a'r Almaen, neu Prydain a Rwsia, ond mi oedd pawb yn cytuno y bydde yna ryfel ar ei ffordd. A'r pryder oedd y byddai pa bynnag wladwriaeth fyddai llwyddo i goncro'r awyr gyntaf, wedyn y medru concro a rheoli y gweddill o bwerau Ewrop, gan na fydde, gan na fydde gan y gwledydd eraill unrhyw fodd i'w rhwystro nhw. Um, a mae gyfres o lyfrau gan y nofelydd George Griffiths, er enghraifft, yn dychmygu be fydde'n digwydd petai grŵp o anarchwyr yn llwyddo i goncro'r awyr gyntaf, ac wedyn, wrth gwrs, yn medru rheoli holl bwerau mawr Ewrop ar ei phen ei hun a dod â'r gyfundrefn bresennol o bwerau mawrion i ben drwy hynny. Ac wrth gwrs, os ein llaw, mae'n ddiddorol edrych ar y proffwydoliaethau yma ynglyn â'r dyfodol er mwyn gweld os llwch chi pwy, be gafodd y Victoriaid yn iawn, be gafson nhw'n ananghywir. Ond mae 'na betha lot mwy diddorol na hynna y medr haneswyr i'w wneud drwy edrych a meddwl am y ffordd roedd y Fictoriaid, a sut mae diwylliannau eraill hefyd, yn meddwl am y dyfodol. Yn y pen draw, mae be mae'r dyfod- be mae'r Fictoriaid yn meddwl am y dyfodol yn yn 'yn dysgu ni am y ffyrdd oedd y Fictoriaid yn meddwl am i'w diwylliant ei hun. Mae'r dyfod- mae siarad am y dyfodol yn ffordd yn y pen draw i siarad am y presennol, i amlygu gobeithion a gofnau a phoendodau ynglŷn â'r presennol sydd yn dychmygu y dyfodolau yna. Felly mae edrych ar y ddyfodol y Fictoria yn ddiddorol i rywun fel fi, gan ei fod o'n helpu i fi ddeall be oedd y Fictoriaid yn meddwl, yn poeni am i'w diwylliant nhw eu hunain. Felly diolch yn fawr iawn.